Gyda datblygu'r cwricwlwm, be oeddwn ni'n deimlo'n bwysig um, oedd bod angen i pawb gael dealltwriaeth o pa gyfeiriad oeddwn ni eisiau ei gymryd. Uh, a wedyn, da ni wedi sicrhau bod ni wedi ymgysylltu ar bob cam o'r daith uh, reit o'r cychwyn cyntaf. Mae wedi bod yn bwysig iawn i ymrwymo yr holl randdeiliad, y staff i gyd, y plant, y rhieni a hefyd y gymuned ehangach Um, a, a, a dwi'n meddwl, trwy wneud hynny, da ni wedi cael gwell dealltwriaeth a cytundeb o, chymod, be mae Ysgol Bont Newydd yn sefyll drosti a chymod, be fydd y cwricwlwm newydd, sut fydd o'n edrych debyg yn, yn Ysgol Bont Newydd i'r dyfodol. Wedyn, uh, wnaethon ni gael um, ambell i weithdy lle fe ni'n trafod y pedwar diben, um, be di'n diffiniad ni o pedwar diben, be da ni'n feddwl hefo, chymod, beth ydy uchelgeisiol i ni, beth ydy mentrus, um, be' 'dan ni'n feddwl efo unigolion iach. Be' nethon ni ddarganfod ydi lot fawr a deud y gwir a bo' ni ddim angan poeni am y cwricwlwm newydd bod o yn fwy o gyfle na na bygythiad. Hefyd 'dan ni wedi yym cynnal project yn y dosbarthiada yn datblygu'r pump hyfedredd mathemategol. Yy ma' hwnna wedi bod yn broject llwyddiannus iawn. 'Dan ni wedi dysgu lot drw wneud hynny. Yym. Er enghraifft, gwelltir y dreth, a dweud y gwir, o beth ydy'r pump hyfedredd, sut maen nhw'n cyd-blethu, pa ydy rhai mwy pwysig na'i gilydd, ydy sut mae yr hyfedreddau yn plethu i wahanol agweddau o'r mathemateg ar hyn sy'n bwysig ac yn y blaen. Ond hefyd pethau bach fatha sylweddoli Ch'mod, 'dan ni angen neud petha'n fwy gweledol i'r plant. Ma' hwnna wedi dod allan ohono fo. Yym yy llais y plentyn yym y- y- yn y broses o gynllunio'i tasgau mathemateg w- wedi amlygu'i hun. Yy on- o- ond yn sicir mae wedi roid gwell dealltwriaeth i ni yym o be' bod angan y dealltwriaeth cyswniadol. A ma' hwnna'n wbath sy' 'di dod allan yn gryf yy a'r y ffaith bod ni'n gorfod rhoi mwy o amser i ddatblygu sgiliau sylfaenol. Dwi'n meddwl yn y gorffennol 'dan ni 'di bod ar gormod o garlam i symud ymlaen i'r agwedd nesa' fathemateg ond yym bo' ni'n sicrhau bo' ni'n rhoid yr amser a'r adnoddau i i i ddyfnhau y dealltwriaeth yn ynde? O ran y y y prif betha' 'dan ni wedi dysgu ar hyd y daith yym dyma 'na y ymgysylltu a'r cyfathrebu sy'n holl bwysig. Yym. Dych chi angen cael perchnogaeth pawb um, sydd yn, yn, yn, yn rhan o'r broses. Um, dwi'n meddwl yn y gorffennol, mae'r cricwm wedi ei roi i ni, a dyna fo, a da ni wedi mynd hefo fo lle. Ac um, mae hynna gallu bod yn beth da, ond dwi ddim yn teimlo bod chi'n cael y gorau allan o bawb wrth wneud hynny. Uh, a trwy ymgysylltu, derbyn barn pawb, mewnbwn pawb, mae pobl yn gweld bod ei mewnbwn nhw yn cael ei wrando yn efo, ac yn ymddangos yn ein polisïau ni ac yn gweithdrefnau ni. Mae'n bwerus iawn, dych chi'n bod, mae'n mae rhoi yr atebolrwydd wedyn, gyda chi, mae yna hunan atebolrwydd does, dych chi'n bod, um, a, a, a dwi'n gweld hwnna'n bwerus iawn. Um, yn rôl i, mewn ffordd, ydy cefnogi ac sicrhau fod y staff a'r pennaeth a ni'n ei gyd yn gweithio fel tîm. Dwi'n meddwl hwnna ydy'r peth un o'r pethau pwysicaf. Da ni 'di edrych ar y pedwar diben ac felly un o'n rôls i oedd sicrhau fod ni yn eu deall nhw yn eu cyfanrwydd. Ac achos i mi dyna ydy o, yym y dyhead ac yr yr yr awch i ni fod yn datblygu'r pedwar diben er mwyn gwireddu potensial a y plant. Ac aethon ni edrych wedyn ar y geiriau. fel fod yn ni fel staff i gyd yn deall yym ystyr, gwirioneddol ystyr y pedwar diben, ac yna nathon ni wedyn gwneud nhw'n iaith y plant, oherwydd yn enwedig i'r plant hynna yr ysgol, fod ni'n deall be yn union ydy'r yr i ni edrych ymlaen at, be yn union ydan ni'n ceisio gneud yn yn gwersi fel yn bod ni yn nelu i gyflawni yr hyn ma'r pedwar diben yym yn yn yn gwirioneddol i ni gynrychioli.